gofyn y cwestiynau i'r panelwyr. Felly, dwy ffordd i chi gyfrannu ac i fod yn rhan o'r drafodaeth yma ni, efo ni heddiw, ac o'r cyngor dwi wedi cael, mae yna uh, frwdfrydedd i, i glywed ac ymateb i'ch cwestiynau chi hen yma. Felly, dyna be fydd strwythyr y digwyddiad, ac beth nam nawr i ni gael gwybod pwy ydy uh, ychydig bach yn fwy am ein siaradwyr ni. Uh, Joseph, wyt ti eisiau dechrau cyflwyno dy hun, os gwelwch yn dda? Um, Joseph Dwy, uh, diolch yn fawr iawn. Ydyn. Uh, Joseph Dwy, um, dwi'n uh, dwi dod o arfordir uh, Ifori yn, yn wreiddio, uh, arfordir Ifori neu yeah, traeth Ifori, yn gorllewin Africa. Uh, dwi'n dwi um, aelod Cymdeithas yr Iaith uh, ers um, um, llyn, na, na, na, am, am, am, am ddwy, am ddwy, am ddwy flynedd nawr, ie, yeah, dwi wedi bod uh, gyda Cymdeithas yr Iaith. Dwi'n byw yng Nghymru yeah, am uh, tua, yeah, yeah, mwy na

Helo, fi yw Tlula, uh, a fi yw swyddog cyfryngau cymdeithasol Cymdeithas yr Iaith. Gret, diolch. Osian. Helo, Siwai. Um, Osian Leas, ydw i'n ddyrlithydd deiryddiaeth dynol ym Mhrifysgol Abertawe. Grêt, diolch yn fawr i chi. Na i ddechrau efo ti, Mabli. So ti wedi chwarae rhan flaenllaw yn llunio'r ddogfen yma, um, ac felly mae'r ma ddogfen yma mewn ffordd yn cael ei, yn cael ei chyhoeddi'n swyddogol heddiw. Mae ar sail ymgynghoriad efo pobl ar draws Cymru am sefyllfa'r Gymraeg, ac mewn ffordd Mae'n mewn ffordd yn trio gwthio'r agenda oedd gynnwch chi yn y ddogfen 2015, um, miliwn o siaradwyr ymlaen. Um, so, felly, be fyddi ti'n dweud ydy prif um, bwyntiau'r ddogfen? Be di'r prif amcanion a sut ydych chi'n mynd, pa fath o weledigaeth mae hi'n cynnig? Wel ie, fel, fel ti wedi sôn, mae'r um, ddogfen wedi dod o fisoedd o ymgynghori gyda phobl ar draws Cymru ar ei barn nhw o ran sefyllfa'r Gymraeg a um, gweithredoedd y Llywodraeth a sefydliadau eraill. Um, oedd yn amlwg iawn i ni bod um, consensus cryf o gwmpas y targed o filiwn o siaradwyr, Ond mae pobl hefyd yn teimlo bod angen i'r Llywodraeth wneud mwy i gyflawni hynny. Ond mae pobl hefyd eisiau mynd ymhellach, um, gan ganolbwyntio ar Felly dyna beth sydd wedi al- arwain ni alw ar y pleidiau i fabwysiadu'r agenda o fwy na miliwn um, er mwyn normaleiddio'r Gymraeg ym mhob um, agwedd ar fywyd. Um, a mae'r syniad yna o mwy na miliwn ddim jyst yn sôn am greu mwy na miliwn o siaradwyr, er bod hynny'n rhan ohono fe, yym ond yn hytrach fel fel ti'n sôn Elin yym syniad yw dyfnhau'r agenda gwreiddiol yna, canolbwyntio ar ddefnydd bob dydd o'r iaith yym yn ein cymunedau, gweithleoedd yym ac estyn y Gymraeg i bawb, yym nid jyst y rhai ffodus. Achos un peth dyn ni wedi clywed lot o rwystredigaeth um, amdani ydy'r rwystrau sy'n wynebu rai pobl rhag cael mynediad at yr iaith, um, yn enwedig um, pobl ar incwm isel a chymunedau croenliw. Um, felly dyna beth sydd wedi creu'r syniad yma o um, wyreddu dinasyddiaeth Gymraeg i bawb fel bod pawb yn gallu dysgu a mwynhau'r iaith um, mewn modd ystyrlon. Felly, um, o ran y prif alwadau, um, mae yna lot o bolisi a manod iawn yn y ddogfen a um, byddwn ni'n annog pawb i ddall yna, wrth gwrs. Um, ond rhai'r prif alwadau yw um, i mwy na dyblu defnydd o'r Gymraeg um, trwy creu mil o ofodau uniaith Gymraeg newydd, sefydlu menter digidol Gymraeg a gwario un y cant o gyllideb y Llywodraeth ar hyrwyddo'r iaith. Um, yna, creu mwy na miliwn o siaradwyr drwy basio deddf addysg Gymraeg i bawb. Um, buddsoddi 100 miliwn mewn i dysgu'r Gymraeg i weithwyr addysg a gofal plant a sicrhau bod 80 y cant o athrawon newydd yn gallu siarad Cymraeg. A wedyn hefyd gweithredu'r agenda o ddinasyddiaeth Gymraeg i bawb trwy gynnig gwersi Cymraeg am ddim i bawb o bob oed, yym sefydlu cronfa newydd i gefnogi pobl i ddysgu Cymraeg a rhoi dyletswydd ar sefydliadau cyhoeddus i ymestyn yr iaith at y grwpiau yna sy'n cael ei allgáu. Yym ma' hefyd gyda ni cynigion o ran trethi blaengar newydd i ariannu'r cynigion yma. Bydde hynny'n yym hefyd yn cryfhau ein cymunedau a'n economi leol gyda phethe fel treth ar Airbnb a thwristiaeth a uwch dreth ar ailgartrefi. Yym felly ie dwi'n meddwl ma'r yym mae'n amlwg bod y degawd yym a'r blynyddoedd nesaf yn mynd i fod yn hollol ddilyfennol rili o ran yym Dyfodol yr Iaith ein cymunedau, yym yr amgylchedd a datganoli ei hun hefyd. Felly yym ma' llawer iawn o heriau yn wynebu ni, ond ma' hefyd lot o gyfleoedd wedi codi fel 'dyn ni 'di gweld dros y misoedd dwetha. Felly ma'r ddogfen o be' fi'n gweld yym yn rhywbeth sy'n ceisio ymateb i'r sefyllfa hwn ond hefyd yn cynnig gobaith a dwi'n meddwl bod yr cynigion yn ma' nw'n came mawr ond ma' nw hefyd yn gyraeddadwy iawn a os byddwn ni yn gweithredu y cynigion yn y ddogfen hwn dwi'n meddwl yym Bydde fe wir yn gwaredu'r weledigaeth yna o wlad lle mae pawb yn gallu byw trwy gyfrwng Gymraeg a a bod pob cymuned ar yym sail cadarn ar gyfer y dyfodol. Grêt, diolch yn fawr i ti uh, am roi'r gorolwg yna, a fyswn i'n cytuno fod ti, mae yna lawer o fanylder, mae yna lawer o gynigion ac argymhellion polisi penodol iawn, yn ogystal â'r weledigaeth What wyt ti wedi chynnig? Fysa ti fodlon deud ychydig bach mwy yna ni? Felly'r rhan gynta ydi creu siaradwyr ynde? Gyda'r pwyslais yn gryf ar ar ar ddiwygiade i'r trefniade addysg. Fysa ti'n fodlon amlinellu dipyn bach mwy am hynna achos mewn ffordd mae'n greiddiol i wireddu gweddill y weledigaeth hefyd. Ie, yeah, ydy, yn hollol. A ti'n o'r holl ffyrdd o um, greu siaradwyr, yr Eliffa sy'n cael y llywodraeth yn fwyaf o rym drosto fe ydy ydy addysg a'r gyfundrefn yn addysg wrth gwrs. A mae wedi bod yn alwad i ni ers cwpl o flynyddoedd nawr um, i'r llywodraeth um, basio deddf addysg Gymraeg i bawb newydd. A beth fydde hwnna'n neud? Bydde um, newid, wel, newid ein cyfundrefn yn addysg ni'n llwyr rili, a gosod mewn deddfwriaeth y syniad taw Gymraeg ydy cyfrwng addysg y wlad, um, a symud dros amser tuag at sefyllfa lle bydd pob un plentyn yn y wlad yn gadael yr ysgol yn rhugl eu Cymraeg. Um, mae gyda ni cynigion manwl fel ti'n sôn yn y ddogfen i wneud hynny, ond y fath o bethau bydde hynny'n cynnwys, bydde um, targedau, targedau statudol, cenedlaethol a lleol dros y blynyddoedd, bydd yn galluogi ni i symud mwy a mwy o ysgolion ar hyd y continwwm ieithyddol yna i fynd o fod yn ysgolion cyfrwng Saesneg i fod yn... neu ddwyieithog i fod yn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Hefyd gosod targed dros yym y Senedd nesa' o ran sicrhau bod yym gofal plant a blynyddoedd cynnar yn dod yn uniaith Gymraeg i bob plentyn yym a hefyd yym mesurau eraill fel targedau o ran y gweithlu addysg yym sicrhau bod yym fel o'n i'n sôn 80 y cant o athrawon newydd yn gallu medru'r Gymraeg yym a bod ti'n gallu neud hwnna o ran newidiadau'r cwrs yym hyfforddiant cychwynnol trwy ymestyn e hyd at flwyddyn fel bod pawb yn gallu um, gwella neu, neu um, dod yn rygol yn Gymraeg. Um, a hefyd, ie, yeah, mesurau a buddsoddiad um, ychwanegol o ran hyfforddi i'r gweithlu presennol. Um, felly, ie, yeah, mae um, ma lot o gynigion, ond mae, mae sicr yn, mae sicr yn gyraeddadwy a mae'n mae rhywbeth bydd yn neud gwahaniaeth enfawr on- ond yn fwy na jyst creu siaradwyr mae hefyd yn mae'n fater o gyfiawnder cymdeithasol yym dwi'n meddwl yn yn ein golwg ni bod bod pob un plentyn sy'n tyfu lan yng Nghymru dylen nhw gyd yym allu siarad Cymraeg dyle fe ddim jyst yn bod yn rhywbeth i'r ugain y cant ffodus sy'n cael addysg Cymraeg ar hyn o bryd. Grêt, diolch yn fawr i ti, a dwi'n siŵr ddown ni nôl at ti uh, wrth i ni drafod mwy uh, yn ystod y, y sgwrs yma. Uh, just i atgoffa pobl, os ydych chi yn gwrando'n fyw, mae cyfle i chi holi cwestiynau ac i wneud sylwadau unau yn y Q&A yn Zoom neu gofyn cwestiynau ar Facebook Live a fydd rheina'n cael eu trosglwyddo. Felly, felly yr cam cyntaf ydy'r creu siaradwyr uh, a mae yna nifer o elfennau gwahanol um, uh, mewn argymell sut i, i ddatblygu'r uh, system addysg o ran creu siaradwyr ac fel oeddet ti'n deud hefyd gofal blynyddoedd cynnar ac yn y blaen. Mae'r ail rhan yr, yr, yr weledigaeth yn edrych ar gynyddu defnydd ac mae'r trydydd rhan yn edrych yn fwy ar y syniaeth o ddynasyddiaeth Gymraeg i bawb. A fyswn i'n hoffi troi at y ti fan hyn, Joseph, achos mewn ffordd mae'n pwysleisio um, elfennau oedd Mably'n siarad ar y diwedd, ond um, bod yna rwystrau mynediad at yr iaith uh, ac bod um, angen sicrhau bod y Gymraeg yn, yn gallu bod yn iaith mae pawb yn gallu dysgu. Felly sut wyt ti'n ymateb, Joseph, i'r weledigaeth yma?

uh, cysylltioches a ffoaduriaid, um, wel, dwi'n meddwl mae'n normal, yeah, mae'n mae, mae bwysig iawn. Ac um, dyna, yeah, dyna syniad um, uh, pam dyn ni wedi uh, lansio um, prosiect, lansio um, Dyn ni wedi rhoi cyfle i ffoaduriad a, a chyffur lloches dysgu Cymraeg am, am ddim. Wel, mae'n mae bwysig iawn, dwi'n meddwl, achos um, pan mae pawb yn siarad am um, integreiddio, wel, mae'r mae um, mae'r uh, uh, iaith yn bwysig. Uh, pan mae pawb yn siarad am um, cyfiawn, cyfiawnder uh, cymdeithasol, ie, yeah, mae'n bwysig hefyd ar gyfer hynny. Wel, felly dwi'n dwi, dwi cytuno, ie, yeah, cant y cant. Yeah. Gwych, diolch yn fawr i ti. Mae yna uh, elfennau gwahanol yn does i'r weledigaeth, fel ti'n deud, y pwyslais ar integreiddio a gweld uh, cael gwared i'r rhwystrau mynediad at yr iaith fel elfen o gyfiawnder cymdeithasol. A mae yna elfen o bwyslais ar dysgu Cymraeg cael cyfle i brofi a defnyddio'r Gymraeg o ddydd i ddydd. Felly wyt ti'n cefnogi'r er tair alfen, neu dim ond y dysgu, ond bod pwysig i bod pawb yn cael cyfle i ddefnyddio'r Gymraeg bob dydd hefyd? Ie, yeah, ie, yeah, ie. Yeah. Ie, yeah, dyna'r dyna, yeah, dyna pwynt. Ie, yeah, um, uh, sut i sut, uh, sut i gwneud i, uh, i gwneud y e bosibl i, i, bo, i pawb yn siarad yn dysgu Cymraeg. Ie, dysgu Cymraeg am ddim, ie, dyna'r datrysiad, ie. Um, mae pawb yn siarad am link ar-lein, cyfle ar-lein i dysgu Cymraeg, ac mae'n gwahanol pan ti'n mynd um, pan ti'n dysgu mewn dosbarth. Yeah. Um, ma, dwi wedi dysgu Cymraeg uh, mewn dosbarth yeah, ac uh, uh, dwi wedi, uh, dwi wedi uh, dysgu am, am gyflym dwi'n meddwl, yeah, yn eitha, yn eitha uh, gyflym. um, yeah, dyna, dyna, dyna ffordd dwi'n meddwl, ie. Yeah. Felly, rhoi cyfle i bawb dysgu Cymraeg am ddim. Yeah, dyna'r un, uh, dyna'r um, ffordd gorau. Yeah. Gwych, diolch yn fawr. A ie, yeah, ti'n siarad Cymraeg yn wych. oh, diolch. uh, a, a fel ti'n deud, bod bo yna falle tueddiad i feddwl bod dysgu cyrsiau ar-lein neu Duolingo yn ddigon, ond, ond ti'n dadle na, mae'r ma cyswllt um, mewn dosbarthiadau rheolaidd a'r, ar buddsoddiad mae hynna'n galw amdano fo yn hynod o bwysig. Yeah. Oes na elfennau eraill am yr weledigaeth fos y ti'n hoffi cyfrannu? Os ti'n hoffi dweud rhywbeth arall ynglyn â'r weledigaeth a'r ddogfen? O, ie, um, uh, na, na, uh, uh, rhywbeth arall, ar wahan, ar wahan beth, ar wahan i, i, i dogfen, ar, ar wahan i? Ar wahan i um, dysgu cynnig Cymraeg, gwersi Cymraeg am ddim i bawb. Oes na mhm. elfen arall wyt ti eisiau siarad yn ei gylch, wyt ti'n cefnogi? Wel, dysgu Cymraeg am ddim, ac uh, wel, dyna, ie, yeah, dyna, dyna'r beth, ie, yeah, dyn ni'n dyn ni gweithio, ie. Yeah. Uh, wel, um, dwi'n dwi dysgu, dwi'n trio dysgu, dysgu um, um, uh, ffoaduriad a, a ceisio uh, lloches, uh, dwi'n dysgu nhw, uh, dwi'n rhoi, ie, yeah, uh, yeah, cyrsiau, uh, just uh, cyrsiau blasu, mm. ac, ie, uh, yeah, bob, ie, uh, yeah, pan, pan, pan mae'n bosib, achos ar hyn o bryd, dwi, dwi ddim yn bosib, ie, yeah, oherwydd, uh, lwg, uh, pellter cymdeithasol. Ond uh, yeah, dyna ffordd i fi uh, gwella fy Nghymraeg hefyd ac roi ar yr un bryd rhoi cyfle i dysgu. Yeah, dyna, dyna, dyna beth dwi'n gweithio. Yeah. A dyna hi nawr. Dyna, dyna fe. Mm -hmm. Gwych, diolch. A dwi'n meddwl byddwn ni'n siarad am rhai o'r cysylltiadau efo gwledydd gwahanol a mae yna lot o gysylltiadau er enghraifft efo um, math o ddatblygiadau yng Nghatalonia ac yn y blaen yn y math yna o waith. Diolch yn fawr iawn, Joseph. Yeah, diolch, yeah. droi at y ti rwan, Tallulah. Um, sut wyt ti'n ymateb i'r ddogfen a beth yw'r prif bethau ti'n meddwl yn y weledigaeth yma sy'n bwysig o ran siwrne pobl ifanc a'i perchnogaeth nhw o'r Gymraeg? Ia, yeah, wel, pan, wel, ar ôl mi um, ddarllen y ddogfen yn ei chyfanrwydd, o'n i'n teimlo lot fawr o obaith, actually. Oedd yn rili really neis i ddarllen wbath oedd yn teimlo'n rili really cyfoes o'n i'n teimlo o'dd o ddim yn yn yn wedi dyddio o gwbwl yym a dwi me'wl un o'r petha nesh i gymyd yym o'r ddogfen o'dd pwysigrwydd eirioleth ddigidol a sud 'dyn ni yn gallu gweithredu yym dros y Gymraeg yn ddigidol yn enwedig yn ystod y cyfnod yma lle ma' bron Gawn ni bopeth ar-lein a ma' pobol ifanc ar-lein lot fwy a ie ma' pob- ma' petha'n ca'l 'u digitaleiddio so nesh i yym gymyd y menter ddigidol Gy- Gymraeg yym o'dd hwnna'n rili pwysig bo' ni ishe gwario hyd at naw miliwn ar sefydlu y menter 'ma yym er mwyn grymuso pobol ifanc i i siarad y Gymraeg a dwi me'wl ma' hwnna'n hollbwysig 'chos i mi yn bersonol a ffrindie fi fatha um, cef, cefn i'r fi yw fatha, dwi'n byw uh, kind of ar y ffin um, mewn ardal really fatha Saesnegaidd, I suppose. Um, ac um, y pethau sydd wedi kind of sbardino fi i eisiau siarad Cymraeg, gwrando ar music Cymraeg, gwylio pethau Cymraeg uh, yn y modd kind of diwylliannol, di petha fatha Hansh ar-lein, Ochr Un, popeth sy'n mynd mlaen yym yn efo S4C, dyna sydd yn kind of grymuso fi yn bersonol a lot o ffrindia fi sy ella heb dderbyn y cyfle i siarad lot o Gymraeg adre yym dwi me'wl ar gyfer pobol ifanc sy'n dod o gartrefi di-Gymraeg ma' hwnna'n holl bwysig ond hefyd um, cyfuno yr eiriolaeth ddigidol yma efo'r gwersi dinasyddiaeth. Dwi hollol o blaid gwersi dinasyddiaeth um, a chyd blethu hwnna efo sut i fod, um, sut i weithredu fatha person ifanc, just yng nghymdeithas a hefyd dysgu petha fatha hanes Cymru ac jyst cyd-blethu popeth yym er mwyn i i bobol ifanc jyst dallt yym y byd o'n cwmpas yn enwedig yn yn y wlad ni'n byw fatha ia d- dwi yn lyfio cyd-blethu yr holl elfenna yym ni'n gweld ar-lein yr y miwsig Cymraeg, dinasyddiaeth, gwleidyddiaeth, dysgu popeth ar ei chyfanrwydd trwy gwersi 'ma a ma' ma' hyn wedyn ma' popeth jyst yn dod nôl i ni at addysg a phwysigrwydd yym y deddf a- a- addysg Gymraeg a sud 'yn ni'n gallu yy ia sicirhau mynediad a chyn- chynrychioleth yym ar gyfer pawb o bob cefndir. Um, so ie, yeah, na be nes i gymryd, I suppose, um, o'r, or ddogfen. Ac ie, yeah, oedd o di rhoi lot fawr o, o obeth i mi, ond uh, dwi dal yn credu bod fatha pobl ifanc, da ni angen uh, kind of uno bach fwy i, i graffu ar ein llywodraeth a ddim just dibynnu ar y bobl sydd yy sydd mewn pŵer achos dwn i'm os ma' wnna gweithio allan ar y foment. So ie 'na be' nesh i gymryd o'r ddogfen. Grêt, diolch yn fawr i ti. Um, a fel ti'n dweud, mae yna nifer o'r mentre yma uh, yn, yn cydnabod yr, yr angen am weithgarwch ychwanegol i gefnogi pobl ifanc i wneud mwy o ddefnydd o'r Gymraeg, fel mwy o ariannu ym maes gwaith ieuenctid, ac yn benodol, a falle, dwi'm yn gwybod os wyt ti'n licio siarad bach mwy ynglyn â yr mentrau digidol Cymraeg, rhai o'r pethau oeddet ti'n meddwl yn bwysig o gwmpas y syniadau yna, ac pethau fel cael llwyfannau amlgyfrwng newydd ar gyfer plant a phobl ifanc. Ie, yeah, wel, fel ddedais i, dwi'n meddwl mae hwnna yn holl bwysig i, i sut dyn ni am ddatblygu'r iaith. Um, ac yn enwedig, dwi'n meddwl un peth sy'n ni yn licio gweld ydy mwy o gynrychiolaeth i bawb, yn enwedig ar gyfer pobl ifanc um, di a, a phobl ifanc o lew, um, aelodau'r gymdeithas. Swn i'n licio gweld lot fwy o gynrychiolaeth fyna, achos mae hwnna yn broblem enfawr sy gynnon ni yn ôl darlledu a'r cyfrynge yy cy- a'r cyfrynge cymdeithasol ar y cyfan. Dwi me'wl wbath swn i'n licio gweld ydi ydi llwyfan e ar gyfer pawb ar gyfer pob person ifanc nid jyst fatha ch'mod yym y y pobol ifanc sydd efo rhieni sy'n gweithio ar gyfer y Bee Bee See ch'mod dwi fe'wl? Yym dwi me'wl ma' hwnna'n eitha ie ma' 'na broblem dwi 'di kind of sylwedd- nid nepotism wel, yn bach o nepotism dwi'n gweld um, um, ar y llwyfannau um, yn y cyfryngau um, Cymreig, dwi'n gweld. So ni'n licio gweld llwyfan ar gyfer pobl sydd ddim necessarily yn chymod, crachach Cymreig, ond nhw ddim necessarily yn dod o deuluoedd rili Cymreig, nhw jyst i cael um, y, y, y mynediad yma at y Gymraeg, a dwi'n meddwl, da ni angen arbrofi efo sut da ni'n defnyddio'r Gymraeg, a dwi ddim jyst yn gorau bod yn yn one way stream ma'n gor'o' fod yn greadigol ac yn yn gynhwysfawr ac yn grymuso pob unigolyn so 'na 'na sut you know fy ngweledigaeth bersonol i 'na sut swn i'n lico gweld yy jyst mwy o amrywieth mwy o betha creadigol a diwylliannol ond ma' hwnna i gyd dwi me'wl ma'n deillio a mo, mo wrth raidd y math, mathau o wersi dyn ni angen cael mewn ysgolion. Os dyn ni gyd yn dysgu bach am sylfaen uh, y Gymraeg a dinasyddiaeth, wedyn fydden ni jyst glwyddo hwnna i greu pethau really exciting a fresh ar gyfer pobl ifanc. Na beth sy'n ni'n licio gweld. Gwych, diolch yn fawr i ti, a mae yna bwyslais yn does ar yr ymbweru na ti'n siarad amdano fo ac at greu deunydd ar lawr gwlad bod, bod chi'n rhoi'r gallu i bobl ifanc i hunan greu uh, deunyddiau i fynd ar-lein a, a, a cynnyddu cynnwys a, a delio gyda'r anghydraddoldeb neu'r anghyfartaledd mewn faint o ddeunydd sy'n ar gael ar-lein yn Gymraeg a'r a dylanwad bod cymaint ar gael yn Saesneg. Um, wna i stroi at y ti, Osian. Uh, felly, ti'n uh, dod uh, o bersbectif lle ti wedi bod yn edrych ar bolisi iaith mewn gwledydd gwahanol ac yn y blaen, a dyn ni'n gallu gweld um, mae'r gymdeithas yn rhan o'r broses o rannu uh, profiadau a, a gwersi a dysgu rhwng uh, rhanbarthau a gwledydd efo ieithoedd lleiafrifol neu ranbarthol. Um, mae yna gyfeiriadau yn y ddogfen yma at, er enghraifft, enghreifftiau Wlad y Basg neu o Catalonia. Sut wyt ti'n gosod y ddogfen yma mewn cyd-destun ehangach uh, ieithoedd lleiafrifol a rhanbarthol yn Ewrop? Sorry. dim, dim lot da, ni ddim yn meddwl bod lot ar ôl i weid ar ôl y peler o arall, ond tebyg bod rhaid wneud tipyn bach o mateb ar y cwestiwn yna. Um, diolch, uh, Elin. Dwi'n credu, beth sy'n um, be sydd i'w glodfori yn y ddogfen yma yw bod yna rhywbeth o fwg am di bod o ran polisi iaith yng Nghymru, dwi'n teimlo. A'r bwg yn yna yw'r miliwn y siaradwyr. Hynny yw, oedd e'n oedd y ddogfen wreiddiol yna, ni'n hynod o lwyddiannus a bron fod rhy llwyddiannus ydy creu y bwgan yma, hynny yw, dyn ni'n gorfod ffindio miliwn o siaradwyr, ble mae'r miliwn o siaradwyr yma yn mynd i ddod o? A mae'r ddogfen yma'n tynnu ni'n ôl lawr ac mae'n gofyn y cwestiynau o ran dinasyddiaeth i bawb, Mae fe'n gofyn y cwestiwn o ran beth yw defnydd iaith, beth yw siaradwyr yn edrych fel, beth yw gyfodau ieithyddol, sut ydyn ni'n creu gyfodau ieithyddol, sut ydyn ni'n creu neu'n gwaredu y rhwystrau yma, mae Mabli'n sôn am rhwystrau, dwi'n meddwl bod yna rhywbeth pwysig iawn. Um, wrth ni fel mae cyd-destun rhyngwladol wedyn ni, dyna lle mae'r ddogfen yna yn, yn gwneud y gymhariaeth ac yn cael ei ysbrydoli, dwi'n gweld, gan llefydd fel Lar y Basg a gan Catalwnia. Achos mae yna syniad, um, a ddim i fod yn rhy academaidd, ond hynny yw y cysyniad yn ni'n trafod yn fan hyn yw shift iaith, lle bod y nifer sy'n siarad iaith yn lleihau i flarfer. Dyna, dyna syniad o, o shift iaith. Ond yn amlwg, mae fe'n cynnig bod hyn yn rhyw fath o broses deinamig. Mae yna sawl ffactor. Mae hwn yn rhywbeth deinamig, cylchol o bosib. A dyna be mae'r ddogfen yma, a dyma be mae enghreifftiau llwyddiannus o bolisi iaith y cydnabod, dwi'n credu. Hynny yw, dyw canolbwyntio ar nifer y siaradwyr yn unig ddim yn ddigonol. Mae rhaid inni feddwl am beth yw'r defnydd yn edrych fel, sut ydyn ni'n cynyddu'r defnydd, Sut mae hwnna'n cyd-fynd gyda gofodau boed nhw'n rhai daearyddol neu'n rhai digidol, a hynny yw sut 'dyn ni'n creu y syniad yma o ymberchnogaeth yr iaith, sut 'dyn ni'n creu dinasyddiaeth iaith i bawb. Um, so dwi'n meddwl bod y ffocws yn ar ddefnydd yn y ddogfen yn un diddorol iawn. Um, dwi'n meddwl un o'r peryglon gyda ni yng Nghymru yw bod ni'n sôn am normaleiddio yn aml iawn, a dyn ni'n canolbwyntio ar Wlad Basg a Catalonia, a dyn ni'n, o, maen nhw'n normaleiddio'r iaith. Wel, beth mae hwnna'n golygu? Um, mae yna lot o gig ar yr asgwrn yn y ddogfen am sut i fynd o gwmpas yn yr un credu. Mae yna lot o'r camau yn rhai eitha ymarferol, pethau o ran cynlluniau sybothol, ran cefnogaeth ariannol a chyllidol ar gyfer um, targedau ar gyfer athrawon sy'n medru'r Gymraeg ac ati. Mae hyn yn bethau sych ar yr un llaw, ond bethau sy'n hanfodol, ond mae rhaid i ni ofyn beth yw'r beth sy'n digwydd yn y cefndir y tu ôl i hyn, a mae'r egwyddorion yn y ddogfen yn awgrymu bod hyn yn rhyw fath o broses o waredu rhwystrau, o dreial sicrhau bod siaradwyr oedd wedi cael eu allgáu neu wedi cael eu ymddifadu o'r iaith, bod y rhwystrau yna'n cael eu tynnu i lawr. Dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig iawn. Um, Jyst mi orffen uh, sylwadau sydyn, trwy jyst sôn am syniad yma o, um, oedd Joseph yn sôn tipyn am y syniad am dysgu yr iaith a sut rydyn ni'n cael mwy o bobl i ddysgu'r iaith. wel, yn y ddogfen, dwi'n gweld bod yna tipyn o ganolbwyntio ar rhai o'r brif um, y rhai o'r prif brosesau neu rhai o'r meysydd mwyaf pwysig o ran dysgu iaith. Hynny yw ar, ar faes addysg, ond hefyd o ran um, ar y gweithlu a treulu gynllunio gweithlu penodol. A dwi'n meddwl bod hyn yn um, yn dangos sophistigeidrwydd rhai o'r cynigion sydd wedi gael yn y ddogfen hefyd. Mae yna cydnabod bod pobl yn gwneud penderfyniadau o gwmpas eu gyrfaoedd, o gwmpas lle maen nhw eisiau byw, o gwmpas pa fath o Gymru maen nhw eisiau byw ynddi. Uh, dwi'n meddwl bod neges Tylwla yn rhan o hynny hefyd, yn fe, bod ni'n ddim yn anfyddadu y carfannau gwahanol yma. Um, dyna, dyna gyd sydd gyda fi i dweud yn credu, ond dwi'n meddwl beth sy'n bwysig yn fan hyn yw bod ni ddim jyst yn canolbwyntio ar y nifer o siaradwyr yna fe. Ni'n symud i ffwrdd, neu ni'n symud i tu hwnt, fel mae'r teitl y ddogfen yna fe, mwy na miliwn. Hynny yw, nid jyst y nifer o siaradwyr sy'n bwysig yn hyn, ond pa fath o ddefnydd, a canolbwyntio ar ddefnydd iaith, a sicrhau nad yw pobl yn cael ei allgau o'r iaith. A dwi'n meddwl bod hwn yn neges Um, fan oedd Tylula gweud, dwi, dwi ddim wedi dyddio, uh, gobeithio ddim, gan mae heddiw mae'r ddogfen yn cael ei gyhoeddi yn te. Ond um, hynny, maen nhw'n syniadau cyfoes iawn. A dwi'n yn meddwl, i ryw raddau, mae'r ma ddogfen yn un radical, ond ar yr un pryd mae rhaid i ni fel bod ni'n un gyfredol, mae'n gyfoes, a mae fe'n rhywbeth sy'n berthnasol i bob un yng Nghymru, yn credu. Grêt, diolch yn fawr ti Osian. Um, da ni wedi cael rhai sylwadau gennych chi gyd yn fanna, a dwi'n meddwl beth nawn ni wneud, os da chi'n hapus, ydy mynd a trau'r cwestiynau a ddown ni'n ôl ymlaen. Di hynna'n oce okay efo chi? Felly, um, mae yna gwestiwn wedi deud, mae'r ddogfen yn sôn am greu mil o olfodau uniaith Gymraeg, cwestiwn gan Osian ydy hwn. Allwch chi esbonio mwy be mae hynny'n ei feddwl a be, sut basa hyn yn helpu a pam cyfeirio at ofodau uniaith Gymraeg? Mabli, ti eisiau dod i mewn ar hwn a wedyn falle gellid cyfranwyr eraill dod i mewn ynglyn â Osian, nes di gyfeirio at bwysigrwydd y cyfeirio at ofodau hefyd. Ie, yeah, so um, o ran beth ni'n golygu gan um, ofod yn iaith Gymraeg, mae hynny'n um, gallu bod yn nifer o bethau gwahanol, really, ond unrhyw ofod lle mae'r Cymraeg yw prif gyfrwng iaith um, y gofod yna. Felly, um, dyn ni'n sôn am gynnwys um, cymunedau daearyddol, um, a dwi'n meddwl taw'r diffiniad byddwn ni'n defnyddio o ran cymuned ydy'n um, yr un arferol, sef bod um, 70 y cant o'r boblogaeth yn, yn medru'r Gymraeg, neu hynny yw um, cymuned lle mae'r Gymraeg yn iaith um, feunyddiol i ran fwyaf o bobl. Um, hefyd ysgolion cyfrwng Cymraeg,

pam ni'n meddwl yym bod hyn yn bwysig yym a pam 'dyn ni'n sôn am am ofode uniaith Gymraeg. Yym dwi'n meddwl ma' 'na wedi bod yym tueddiad a 'dyn ni'n sôn amdani ychydig yn y ddogfen yym ma' 'na wedi bod yym nerfusrwydd yng Nghymru o gwmpas y syniad o gynnal gofod uniaith Gymraeg a ma' ma' 'na yym syniad taw bod ei iaith, yr iaith ei hun, yn rhywbeth sy'n sy cloi pobl allan ac felly um, dylwn ni ddim cynnal gofodau yn iaith Gymraeg, dylwn, dylwn ni troi at y Saesneg i gynnwys pobl, dylwn ni wneud pethau um, mewn ffordd doieithog sy'n sy um, llym iawn a ddim yn, ddim yn galluogi pobl i jyst cyfathrebu yn Gymraeg. A'r um, reswm dyn ni wedi rhoi gymaint o bwyslais ar hyn yw bod ni yn Fi'n teimlo bod angen wir gwthio yn erbyn y syniad yna achos ma' gofod enniaith Gymraeg mor mor bwysig fel gyda unrhyw iaith yn enwedig ieithoedd lleiafrifol. Ma' gofod enniaith mor bwysig o ran profiad pobl o'r iaith a gallu pobl i allu i fyw trwy gyfrwng yr iaith honno. Yym dwi'n meddwl t'mod bydd pawb wedi cael profiadau profiadau eu hunan yn boed hynny yn yr ysgol, mewn gweithle neu, neu yn y gymuned maen nhw wedi tyfu lan yn fe neu, neu beth bynnag. Mae'n mae gwneud gwahaniaeth mawr um, o ran gallu pobl i ddefnyddio'r iaith a byw bywydau nhw trwy gyfrwng y Gymraeg. Um, a'r, ar ail pwynt fi'n meddwl hefyd yw'r um, syniad yma taw, taw nid yr iaith sy'n allgau, ond ein strwythurau ni sy'n golygu bod cymaint o bobl ddim yn cael mynediad at addysg Gymraeg, boed fel plant neu fel oedolion. Dyna beth sy'n allgáu um, penderfyniadau gwleidyddol a strwythurau cymdeithasol, nid yr iaith ei hun. Felly, mae angen gwneud doi beth. Mae angen cynnal y gofodau, tyfu y gofodau yn iaith Gymraeg, ond hefyd sicrhau bod mwy a mwy o bobl yn gallu cymryd rhan yn y gofodau yna. Grêt, diolch yn fawr Mabli. Uh, Osian, ti eisiau cyfrannu ar y pwynt yma o rôl gyfod uh, yn iaith Gymraeg? Um, ie, yeah, na, just y teg i beth oedd Mabli wedi dweud yn sydyn, ond dwi'n meddwl y ffordd i ddechrau meddwl am hyn yw'r yw strwythurau yna oedd Mabli'n sôn amdano. Um, a mae yna strwythurau syml o ran chywod, trafnidiaeth i ddigwyddiadau, trafnidiaeth um, cyhoeddus, um, bod gallu i uh, blant i fynychu ysgolion um, Cymraeg hefyd. Mae lot o sylw ar y, ar y fath yna o strwythurau ar hyn o bryd, na'r pethau sy'n allgau pobl. O ran y strwythur hefyd, mae rhaid ni gofio bod y Gymraeg yn rhannu gyfodau gyda'r Saesneg, a mae'r Saesneg yn iaith neu'r yr iaith mwyaf bwerus yn y byd o ran um, y braint, o ran y statws, o ran y nifer y siaradwyr ac ati. So, hynny yw, does dim modd i'r Gymraeg i gystadlu gyda'r Saesneg o fewn y cyd-destun yna, os da ni'n meddwl mae'r ieithoedd yma yn byw ochr yn ochr gyda'i gilydd. So, yr unig ffordd i greu Cymru ddwyieithog wedyn ni yw i sicrhau bod rhai o gyfodau yn medru bodoli yn ngofodau uniaith. A dyna yw'r pen llanw i hyn i gyd, ynddo fe? Bod ni'n creu Cymru dwyieithog. So, i gyrraedd hynna, mae rhaid i chi gael gyfodau uniaith sy'n falle'n taro chi bach yn od, ond dyna sy'n gwneud synwyr, ynddo um, A mae'n ma bwysles i gofio yn fan hyn, mae nid yr iaith sy'n allgau pobl, ond y strwythurau. Um, o ran y gofodau, mae yna tipyn o sôn yn y ddogfen o ran chybod, pethau fel hysteddfod, pethau fel trafnidiaeth. Ond dwi'n meddwl bod yna hefyd sôn am um, yr isadeiledd neu y cyd-destun uh, beunyddiol mae pobl yn defnyddio'r iaith hefyd. So, um, hynny dyle fod, dyle fod y bwyslais ym myd polisi ar y ddefnydd beunyddiol o iaith hefyd, a mae'r ddogfen yn galw am hynny. Reit, diolch. A mae yna nifer o fentrau, dwi'n meddwl, yn does yn y ddogfen o ran um, lleihad yn y trethu fusnesau sy'n um, chwarae cynnig bandiau yn Gymraeg. Um, hefyd, da chi'n gosod her i Lywodraeth Leol ac i Lywodraeth Cymru i sefydlu gweinyddiaethau sy'n mond yn gweithio gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg. Felly mae'n ma weledigaeth reit eang o sut i greu'r gofod yma, ond dwi'n cydnabod, o'n i'n meddwl wrth ddechrau hefyd, be, be yn union mae'r gofod mae'n ei olygu. Ti eisiau dod i mewn, Talula? Ie, yeah, diolch. No, jyst yn gwic. Um, dwi'n meddwl, o ran fatha um, pobl ifanc a'r gofodau yma, um, oedd mae'n eitha diddorol bo' ni'n sôn am hyn 'chos cwpwl o fisoedd nôl odd yy grŵp ohonon ni yym 'chos dwi ar y senedd ieuenctid Cymru ag yym fel 'ych chi ella'n gwbo fatha ma' 'na yym senedd ieuenctid Cymru a Welsh Youth Parliament ag odd grŵp ohonon ni isie yy basically herio'r senedd yym i geisio ca'l senedd uniath ar gyfer obviously o'n i ddim llwyddo yym

So. Gret, diolch yn fawr i ti. Uh, Joseph, wyt ti eisiau cyfrannu ar, ar y pwynt yma o ran pa mor bwysig yn dy brofiad di o ddysgu Cymraeg ydy cael y cyfle i gymdeithasu mewn lle lle mae pawb yn siarad Cymraeg? Um, ac er enghraifft, maen nhw'n siarad am cael mynd i'r eisteddfod am ddim ac mynd i ddigwyddiadau yn Gymraeg am ddim. Beth, beth wyt ti'n credu?

Ac uh, dwi wedi cael cyfle um, dysgu, i dysgu llawer am y diwylliant Cymru, a um, teithio o gwmpas gogledd a uh, gorllewin Cymru. Wel, wel, wel dyna cyfle, cyfle gwych i amweld â llefydd yn Gymraeg, ie, llefydd gwahanol, ac uh, dysgu llawer am y diwylliant ac cwrdd â bobl. Wel, mae, mae, e wedi, mae, mae, mae hwn wedi helpu fi integreiddio. Yeah. Nawr dwi'n teimlo um, gartre yng Nghymru. Yeah. Gwych, diolch yn fawr i ti. Um, Nawn ni symud ymlaen i gwestiwn arall sydd wedi dod i mewn ac jyst i unrhywun sy'n gwrando'n fyw, mae yna gyfle i chi holi cwestiynau ar Facebook Live ac ar, ar system Zoom. Mae yna gwestiynau um, drwy, drwy um, deipio nhw mewn i'r system Q&A. Um, felly, mae yna gwestiwn arall yn deud uh, ynglyn â addysg rwan. Oes yna unrhyw sylw yn y ddoglen ynglyn â'r dull o ddysgu'r Gymraeg? Um, dulliau gwahanol pedagogaidd wir. Dwi wedi cwrdd â dysgwyr rhugl ar ôl yn dysgu am gyfnodau byr, dau fus mewn un achos efo Say Something in Welsh. Um, Mabli, dwi'n dwi'n dyfalu bod ti wedi chwarae rhan eitha blaenllaw yn, yn drafftio'r darn ar y system addysg. Ydych chi'n cyfeirio at ddulliau gwahanol a, a beth ydych chi eisiau gweld o ran datblygiad fel yna? Um, Wel, dwi'n meddwl y prif beth dyn ni'n dweud o ran hynny ar, um, ar gyfer oedolion yn dysgu'r Gymraeg ydy um, bod angen um, gwersi Cymraeg am ddim i bawb ar bob lefel ac o gwahanol fathau hefyd achos yym fel wnaeth Joseph gyfeirio ato ar y cychwyn t'wod mae'n mae'n dibynnu ar yr unigolyn rili yndyw e t'mo' ma' rai pobl yn mynd i ddysgu yym lot yn well yym ar lefel unigol ar-lein yym a ma' eryll yym yn mynd i ddysgu lot yn well mewn awyrgylch dosbarth a gyda yym t'mod yym y cyfle yna felly fi'n meddwl yym o ran y dullie byddwn ni'n cefnogi yym gweithredu amrywiaeth o ddullie bod gan bobol y dewis wedyn i allu yym ffitio eu ffordd nhw o ddysgu Cymraeg o gwmpas i bywydau nhw achos un o'r pethe dyn ni wedi clywed lot um, amdano fe o ran y system bresennol gyda mynediad at ddysgu'r Gymraeg yw bod e ddim yn hygyrch iawn i lot o bobl, um, yn enwedig pobl sydd ar incwm isel, um, pobl sydd gyda phlant, um, pobl sydd um, heb gar, hyd yn oed neu sy'n gweithio oriau um, shifts. Felly, dyn ni ddim eisiau cynnal system lle mae yn dysgu'r Gymraeg yn rhywbeth sydd yn, yn fraint i lleiafrif um, freintiedig. Dyn ni eisiau um, torri'r rwystra yna lawr. Felly mae rhai'r pethau eraill ni'n cynnig o gwmpas hynny ydy um, grantiau fydd yn um, helpu pobl gyda'r costau gofal plant, um, trafnidiaeth neu bwyd wrth ddod i werthu um, Cymraeg wyneb yn wyneb. Felly, um, ie, yeah, dwi'n meddwl mae um, um, amrywiaeth o gynigion yn y ddogfen o gwmpas um, gwella ffordd o mynediad pobl at ddysgu. Grêt, a mae'n falle fyddwch ti'n gallu deud bod o hefyd yn fater o ymateb i'r materion strwythurol o gwmpas dysgu Cymraeg. Yn hollol, ie. Yeah. A dyna dwi'n meddwl yw be ni'n trio wneud gyda pob maes polisi yw peidio mynd i'r afael gyda um, jyst y stwff arwynebol neu canlyniadau, yym, peth... ond ceisio mynd i i'r afael â'r problemau strwythurol sy'n rili gyrru, yym, be ni'n gweld o gwmpas ni bob dydd. Grêt, diolch yn fawr. Rwy'n ni symud mlaen at gwestiwn arall fan hyn. Um, sut mae sicrhau, mae hwn mewn ffordd yn dwi'n meddwl, yn myfyrio ar beth sydd wedi digwydd gyda'r ddogfen cynt o 2015. Mae'n dweud sut mae'n sicrhau nad yw Llywodraeth Cymru'n meddiannu penawdau y ddogfen heb fynd ati i ymrwymo i'r gwaith polisi caled o wireddu'r polisïau. Um, Felly bod y, yr awgrym bod y miliwn o siaradwyr uh, wedi bod bach rhydd ddylanwadol uh, uh, ar ôl yr, yr, yr weledigaeth flaenorol. Yym mae 'na... mae'r mae'r yy sylw yma gen Owain yn dweud mae'r llywodraeth bresennol wedi bod yn gyflym i arddel y syniad o filiwn o siaradwyr heb fynd ati i wneud llawer yn ei gylch tu hwnt i geisio ymgyrch ysgafn o gwmpas rhwyddo pethau fel cerddoriaeth Gymraeg iaith a digwyddiadau unigol megis Tafwyl. Felly yy cyfle i chi gyd falle, na i, na i ddechrau efo ti Talula, os di hynna'n oce. Okay? Um, sut wyt ti'n ymateb i hynna? Sut ti'n meddwl gellid gwneud mwy i sicrhau bod o ddim jyst yn ddefnydd o'r ethreg, ond bod yna uh, weithredu gwirioneddol uh, yn digwydd? Ia, dwi'n meddwl ers Ers i'r Llywodraeth gyhoeddi yr holl bethau yma am, am drio cyrraedd y targed yma, um, dwi a lot o bobl dwi'n abod i bod bach yn, yn nerfus am yr holl beth, chos um, mae dal yn teimlo fatha just rhyw ddatganiad a wedyn sdim gweithrededd, gweith, gweithrediad um, ar ôl iddyn nhw gyhoeddi hwn. So dwi'n meddwl mae ma yn holl bwysig i geisio just craffu ar y llywodraeth a sicrhau bod mesurau a um, pethau'n cael ei, ei pasio fatha basically popeth sydd o fewn y weledig y ddogfen. Um, actually yn cael, ond mae'n ma anodd i i wybod sut i i archwilio a sut i i sicrhau bo' yym y pethe 'ma actually yn digwydd ond I suppose dyma yw pwynt ca'l Comisiynydd y Gymraeg yym so dwi definitely o blaid yym yn y ddogfen ma'n deud yn hytrach na er enghraifft y, y Llywodraeth yn fatha ethol y Comisiynydd Dylso'r Senedd, um, a hefyd dylse fo fod yn, yn annibynnol yn hytrach na, na, na um, chorff. Um, so dwi'n meddwl mae hwnna yn dod fewn um, i, i sut dyn ni actually'n gallu gweithredu um, be mae'r Llywodraeth yn, yn rhyddhau. Um, so ia, yeah, mae'n anodd, um, a mae'n anodd i, i wybod sut, sut i graffu a sut i sicrhau bod pethau'n cael ei wneud. Um, ond ia, yeah, i mi, fatha, dyna, dyna pwynt cael pobl fatha Comisiwn y Gymraeg a pwynt Cymdeithas yr Iaith. Um, so ia, yeah, na sut sy'n ni'n ymateb i hwnna. Grêt, diolch yn fawr i ti. Mabli, ti isio ymateb i hwnna. Dylwn ni hefyd falle deud, fasa mwy o weision sifil sy'n trio'n galed i, i weithredu ac yn, yn uh, credu. Da ni ddim wedi cael llais, ond uh, dwi, yeah, dwi'n dwi deall o lle mae sylw Owain yn dod, a sut fysa ti'n ymateb i sylw Owain? Ie, yeah, dwi'n meddwl um, allai siarad falle o brofiad um, bod yn rhan o'r ymgyrchoedd dyn ni wedi rhedeg o gwmpas addysg dros y blynyddoedd diwetha. Achos dwi yn gweld bod, um, yeah, the targed o filiwn o siaradwyr yn, yn un um, oedd yn apelgar iawn at wleidyddion a nath um, um, mae'r pleidie i gyd wedi ymroi mewn cefnogi hi. Ond dwi'n meddwl beth sy'n ddefnyddiol am y targed yna ydy os ydyn ni am gyrraedd hi, fel mae pawb yn dweud bod ni moyn, yna mae angen gweithredu radical a camau rili cadarn i, i ddod at hynny. A dwi'n meddwl mae fe wedi bod yn rhywbeth sydd wedi helpu ni lot fawr gyda'r um, ymgyrch addysg Gymraeg i bawb, achos tibod, dan ni 'di cyhoeddi yym dadansoddiad ystadegol, er enghraifft, sy'n dangos yn union faint o blant sy'n gorfod bod mewn addysg Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf er mwyn cyrraedd y targed erbyn 2050. A mae... dwi 'di gweld bod e wir wedi gyrru newid yn y sgwrs yym ac yn y gweithredoedd polisi gan y llywodraeth. Mae yym... tibod, dan ni 'di gweld yr ymrwymiad i ddileu yym... Cymraeg ail iaith er mor araf ydy gweithredu hynny. Um, a dyn ni hefyd wedi gweld am y tro cyntaf targedau ar golegau recriwtio athrawon er mwyn sicrhau bod cyflenwad uwch o um, athrawon sy'n gallu siarad Cymraeg. Dyn ni hefyd wedi gweld newid mawr ar droed o ran cynllunio addysg ar lefel lleol ar um, a cael gwared ar holl syniad o fesur y galw a symud at system um, lle mae mae hawl a mae mwy o blant yn cael addysg Gymraeg. Felly, swn i'n dweud, tymod, fel gyda unrhyw beth, bydd yr un peth gyda'r ddogfen yma. Um, os, tymod, nid, nid pwy sy'n mewn grym sy'n bwysig, ond y pwysau sydd arnyn nhw o'r tu allan a gan y cyhoedd. A dwi'n meddwl byddwn ni wastad yn dweud, a i fi mae'n rhan o holl um, ddull gweithredu'r gymdeithas, yw bod ni ddim yn edrych at y Llywodraeth neu unrhyw wleidydd am adweinyddiaeth, ond bod ni'n edrych at ni ein hun ac yn cymryd y syniadau sydd yn y ddogfen yma ac yn rhoi pwysau ar y Llywodraeth i, i weithredu nhw o ddifri. Gret, diolch. Osian neu uh, Joseph, ydych chi eisiau ymateb ar y pwynt yma? Osian? Well, Wel, dim... Ie, dwi'n hapus i Mae'n ddrwg i ni. O'n i'n cael teimlo bod fi a Joseph, a mae'n na ymateb yn symud. Yn gret. Um, Ie, um, wel, sut i gael y llywodraeth yn unrhyw beth, yna dyna'r cwestiwn. Um, a, a yw bolisi iaith yn faes polisi sy'n wahanol i, i unrhyw beth arall a dal llywodraeth i rym ac ati? um, dwi'n meddwl i ryw radd e fod e. Um, a un o'r pethau, chymod, gyda miliwn y siaradwyr oedd, wel, o pwy yw'r miliwn y siaradwyr yma? Wel, wel ni yn nhw, na gyfe. Ni yw'r miliwn y siaradwyr, ni bydd yn cael ein cyfri um, mewn 30 o flynyddoedd erbyn hyn. A mae yna rhywbeth o syniad y berchnogaeth yn hyn i gyd hefyd, nag oes e? Hynny yw, dyn, dyn, ni, dyn ni ddim yn amddifadu'n hyn yn o'r broses nawr. Mae'r ddogfen yma wedi cael ei gyhoeddi, dyna hi, mae o fe allan yna am proses yw'r ddogfen, achos yn yw mae'n cael ei dargedu o ran manifestos, o ran dal gwleidyddu ni rym ac ati, yn yw, fel oedd Mabni'n sôn, dyw'r gymdeithas ddim yn dibynnu ar arweinyddiaeth y gwleidyddion o fan hyn, yn hytrach yn yw proses yw'r syniad y bolisi gyhoeddus, a dwi'n meddwl bod hwnna'n bwysig iawn yn y ffordd bod, bod gymdeithas wedi gweithredu. Um, yr unig beth arall na gweud hefyd yw, yn aml gyda um, pethau fel hyn yw, mae yna ma rhai pethau sy'n creu straeon, pethau fel miliwn y siaradwyr, pethau fel bil y cwricwlwm neu deddf addysg ac ati, ond mae polisi cyhoeddus um, yn dueddol o fod yn rhywbeth eitha boring, uh, yn rhywbeth eitha niche, dwi'n gwybod mae'n syndod, ond um, mae lot o'r manylion yna yn y ddogfen hefyd, a un o'r cynigion o ran hyn yw um, y galw i sefydlu uned rhwyddo defnydd iaith. Um, bydd yn neud lot o'r gwaith meddal ysgafn boring yma o ran polisi cyhoeddus defnyddio arbenigedd um, polisi iaith er mwyn gweithredu lot o'r syniadau yma. A nid yr penawdau yn fan hyn, nid yr straeon mawr, nid y weledigaeth sy'n cael ei werthu, ond yn hytrach y pethe mwy manwl, y pethe beunyddiol yna o bosib, o ran sut mae gweithredu deddf, sut mae rheoleiddio rhywbeth ac ati. Cwestiynau rili pwysig o ran a yw polisi'n llwyddio ai peidio, ond falle nid y pethe mwya diddorol o ran tanu dychymyg y cyhoedd neu o ran cynnwys mewn maniffestos pleidiau o bosib. Grêt, diolch Osian. A un o'r pethau o'n i'n meddwl oedd yn ddiddorol iawn ynghylch uh, rôl y math yna o uned oedd bydd gynnyn nhw rôl yn eitha buan o ran asesu effaith gwariant presennol ar y Gymraeg. Hynny ydy gwaria, effaith gwariant mewn pob math o feisydd polisi hwn, tu hwnt i wariant penodol ar y Gymraeg a sut mae hynna'n effeithio ar y Gymraeg. A dwi'n meddwl bod hwnna'n eto'n troi sut dan ni'n meddwl am sut mae polisïau cyhoeddus yn effeithio ar y Gymraeg o gwmpas a ddim wir yn cael ei sylw. Joseph, beth oedd beth amdano ti? Wel, uh, dwi'n dwi ddim wedi bod yma am amser hir, ond uh, felly dwi ddim yn, dwi ddim yn gwybod uh, llawer am beth sydd wedi cael ei gwneud gen i fi dod yma uh, ang, ang, i Gymru. Ond, um, wel, jyst uh, chydig o syniadau, uh, dwi'n meddwl uh, bydd um, polisi, polisi cyhoeddus yn, effe, yn effeithiol. Os, os, os oes uh, polisi gymdeithasol i cymorth uh, cymunedau, uh, cymunedau siaradwyr, um, er enghraifft, um, yn Gogledd Cymru neu Gorllewin, achos um, os, os ydyn ni'n helpu, os ydyn ni'n uh, um, cymorth neu achub y cymunedau, dyn ni'n ni, ni achub y iaith. Yeah. Achos pan, pan um, mae pobl yn gorfod, uh, gorfod, gorfod uh, teithio i, just i chwilio am swydd. Maen nhw'n teithio, maen nhw'n mynd i Llundain, neu maen nhw'n mynd, maen nhw'n uh, symud, symud, yeah, symud i Gaerdydd neu Llundain. Llefydd lle um, does dim llawer, does dim digon o, gyf, o gyfleoedd i siarad Cymraeg, i ymarfer siarad. Wel, maen nhw'n um, maen nhw, ma nhw'n colli'r iaith. Yeah. Ac um, uh, er enghraifft, os, os ti'n ti byw yn Gogledd Cymru ac ti'n symud i Llundain, um, well, ti'n gallu siarad am tipyn, ond uh, beth am dy, dy blant di? Uh, yeah, maen nhw'n ma nhw tyfu mewn um, cyd-destun gwahanol. Felly, dwi ddim yn siŵr yeah, iddyn nhw siarad Cymraeg yeah, yr, un, yr un ffordd. Wel, felly helpu cymunedau yw helpu'r iaith hefyd. Cymunedau siaradwyr yw helpu'r iaith hefyd. Yeah. Gwych, diolch yn fawr i chdi. A ti, ti di mynd yn i gyfeiriad y cwestiwn nesaf, dweud y gwir, mm. sef sut wyt ti'n galluogi pobl i, i wel, sut wyt ti'n delio gyda uh, allfudo, sut wyt ti'n galluogi pobl i fyw yn yr ardaloedd maen nhw eisiau byw. Felly, um, da ni'n dechrau dod at ddiwedd uh, yr amser ein, ein trafodaeth ni, felly mae yna ddau gwestiwn arall wedi dod uh, i mewn. Uh, Mae'r cyntaf ma'n deud, oes modd clywed rhywfaint uh, am sut y gall cymunedau reoli polisi a tai a chynllunio a datblygu economaidd, sef yn union ymateb i rhai o'r pethau wyt ti'n codi, Joseph. Um, Mae'n deud mae holl bwysau trefn y farchnad yn annog Cymru Cymraeg ifanc i adael i cymunedau a goblygiadau diriwiad o ran hynny. Felly, os newch chi feddwl am sut ydych chi'n ymateb i, i hynna, a wedyn yr cwestiwn arall sydd wedi dod i mewn ydy, um, mae crisis diffyg athrawon, hyd yn oed gyda faint o addysg Gymraeg sydd rwan, sut all i fod yn bosib gael addysg Gymraeg i bawb? Uh, Dyna'r ddau gwestiwn ola, ychydig funudau sgynnon ni ar ôl. Um, ydych chi eisiau cynnig uh, rhai sylwadau cryno bob un falle? Mabli, ti eisiau dechrau? Yym ie jyst yn gyntaf felly o ran y gweithlu addysg yym ma' 'na adran lawn yn y ddogfen o ran ein cynigion ni yym i ddarparu digon o athrawon yym ond yn gyntaf 'swn i'n dweud mae'n sicr yn bosib yym a ma'r cynigion sy gyda ni yn yn golygu bydde modd gwareddu hynny dros y degawdau nesa yym a bydde hwnna'n cynnwys pethe fel targede statudol a'r canrannau o athrawon sy'n gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. um, ymestyn cyrsiau hyfforddiant athrawon fel bod pawb yn gallu gadael yn rygol eu Cymraeg a cael targedau ar hynny hefyd. Um, raglenni dwys o hyfforddiant mewn swydd, um, a hefyd roi problemau strwythurol hefyd o ran um, taclo um, lefelau stres um, a yn y gweithlu a um, stopio colli cymaint o athrawon oherwydd problemau gyda cyflogau ac adnodau gwaith. Felly, swn ni'n cyfeirio um, uh, pobl at yr adran yna yn y ddogfen. Um, a wedyn o ran um, cymunedau a'i grym nhw dros um, gynllunio a datblygu economaidd, um, yn sicr, um, eto mae'n adran yn y ddogfen yn ymdrin â hynny yn benodol a dwi'n meddwl mae'n mae bwysig iawn o ran y gwyddor taw ar lefel lleol ma' reoli pethe fel hyn gymaint â sy'n bosib um, a dyna pam dyn ni'n cynnig um, nifer o fesurau fel trethi newydd um, ar dynistiaeth, ail dau um, ac elw landlord, landlordiaid byddai'n galluogi ni i, um, i reoli'r marchnad tai lot mwy sy'n um, amlwg yn broblem strwythurol sy'n gyrru pobl o'u cymunedau nhw. Yym, a hefyd yym, mesurau eraill megis yym, datganoli cannoedd yym, o swyddi cyhoeddus allan o'r De Ddwyrain, yym, creu sefydliadau newydd yym, a rhoi dyletswydd newydd hefyd ar awdurdodau lleol o ran yym, cynllunio economaidd. Felly yym, ie, mae yna yym, tipyn o gynigion o gwmpas hynny, ond mae'n mae mae greiddiol i bopeth ni'n trio wneud yn sicr. Gred, diolch yn fawr. Uh, Talula, ti isio ymateb i'r cwestiynau yna? Ie, yeah, um, dwi'n meddwl ran yr un cynta efo, um, fatha, yn enwedig, mae'n ei fynd ar y uh, rongl o bobl ifanc yn symud allan o'i, o'i cymunedau. Um, Ie, mae yna broblem, mae yna wedi bod broblem ers blynyddoedd o bobl ifanc yn teimlo fatha mae yna um, ddiffyg cyfleoedd i fod yn, yn llwyddiannus a defnyddio, defnyddio'r Gymraeg, um, so mae nhw'n tueddu i symud i ffwrdd. Um, a dwi'n meddwl fanna i gyd

O'dd athrawes coginio yn dysgu yym daearyddieth unwaith yy pethe fel 'na yym odd yn myn' mlaen odd a nesh i adel ysgol fatha blwyddyn dwetha so sna'm lot 'di 'di newid so ma' 'na ddiffygion o fewn yym system add- addysg so ie so o'n i jyst yn cytuno efo be' sydd o- yn y ddogfen o ran cynnal yym wel sefydlu'r targede 'ma yym a a cheisio taclo yym y broblem enfawr o ddiffyg yym pobol ifanc sydd isio yym dysgu trwy trwy'r Gymraeg. Yym so ie jyst y rhaglenni dwys 'ma yym a digonedd o gymorth ar gyfer yym athrawon ifanc dwi me'wl ma' hwnna angen angen datblygu so ie so 'na be' swn i'n deud i hwnna. Grêt, dioch yn fawr. Joseph? Wel, ia, yeah, wel, dim llawer, ond uh, dwi'n dwi meddwl um, y bydd yn um, syniadau, bydd yn wych um, uh, uh, just uh, datblygu na, na adeiladu mwy o asgol, asgolion Gymraeg ac uh, rhoi gyfle i bawb, ie, yeah, yn syml, ie, yeah, just rhoi pobl cyfle i dysgu am ddim.

a yn ogystal hefyd o'r cwestiwn cyn hynny o ran cymunedau, mae'n bethau o ran trethi a'r ail dau a'r Airbnb ac ati. Um, a mae'n arweiniad i gael fyna o llefydd fel Cernyw um, ac ati hefyd o ran hynny yw camau sy'n bosib i'w cymryd. Um, Jyst eisiau gweud hefyd yn yw, dyn ni, dyn ni mewn cyfnod ar hyn o bryd o rhywbeth o'n newid, neu efallai o rhywbeth o'n newid cymdeithasol, economaidd ac ati. mae'n bwysig i ni gofio bod yr iaith ddim ar wahân i hynny i gyd. Um, so mae beth sy'n digwydd yn y farchnad dau yn mynd i effeithio ar beth sy'n digwydd i'r iaith. A dwi'n meddwl bod y ddogfer yma'n cynnig y weledigaeth ni allu gweithredu a gwneud penderfyniadau, achos hynny yw, mae 2050 yn agos iawn ar hyn o bryd. So mae'r penderfyniadau dyn ni'n cymryd nawr sy'n mynd i liwio beth sy'n mynd i ddigwydd yn y cyfnod yna a dyn ni'n mynd i fwrw'r targedau yna. So mae'n bwysig iawn bod ni'n cymryd yr ysbrydoliaeth o'r ddogfen ac yn gweithredu nawr. Gret, diolch yn fawr. Felly yr alwad i bawb fynd ati i ddarllen y ddogfen yn fan ar y diwedd. Um, felly er, mae modd uh, dod o hyd i'r ddogfen ar wefan Cymdeithas yr Iaith, felly uh, cymdeithas.cymru blaen slaes mwy na miliwn uh, a i chi ddarllen yn bellach. Felly pob dymuniad dair gymdeithas wrth lansio'r weledigaeth ac wrth uh, fynd ati i ymgyrchu ar y platfform um, yn yr blynyddoedd i ddod, ond wrth gwrs dwi'n meddwl bod ni'n meddwl am y cyfnod hyd at etholiadau uh, i'r Senedd a dylanwadu ar y pleidiau gwleidyddol yn y cyfnod yna yn arbennig yn y cyfnod nesaf yma. Um, cyn i ni ddod i ben, um, mi fydda'n werth i fi hefyd yy gyhoeddi ag roi hysbys i ddigwyddiad nesa yr Gymdeithas sef lansio ymgyrch i sefydlu Menter Ddigidol Gymraeg a bydd hynna'n digwydd ar Awst y cynta am un, dy' Sadwrn 'di hwnna yym a bydd hwnna'n ddigwyddiad y gellwch chi ymuno fo hefyd yym ac felly jyst i gloi yy diolch yn fawr i'n panelwyr ni am y drafodaeth, diolch am ga'l drafodaeth